Хисеплӗ телекуравҫӑсем, эсир ӗмӗр сакки сарлака кӑларӑм куратӑр. Эпир паян Канаш районӗнчи Ешкилт ялӗнче. Ешкилт ялӗ вара вӑл Кӑшнӑруй ял тӑрӑхне кӗрет. Ҫапла вӗт хаманпа юнашар Владимир Иванович Максимов, вӑл Кӑшнӑруй ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ. Владимир Иванович, ял тӑрӑхӗ пысӑк темиҫе ял кӗрет кунта? Пирӗн Кӑшнӑруй ял тӑрӑхне вун икӗ ял кӗрет ӗнтӗ. Нике ял, ну ялсем бит пысӑках тесе каламастпӑр. Ҫав, ҫав шутра ӗнтӗ Ешкилт. Ешкилт те пур та, Ешкитлялӗ. Ешкилт ялӗнчен паллӑ ҫынсем тата тухнӑ. Вот эсир, Кӑшнӑру ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ май, камсене асӑнма пултаратӑр Так, Ешкилт ялӗнчен пирӗн пур-ха ҫынсем. Так, Андреевсем пур пирӗн. Чаплӑ юрӑҫсем, пӗлетӗр пуль. Раис Андреев. Раис Андреев, да, пул. Чаплӑ юрӑҫсем. Упӑшки Викӗш хитре юрлаҫҫӗ вӗсем. Тата пур пирӗн кунта ӗлӗк Ощах пур вӗт-ха кунта Тюрколог. Тюрколог пур да.
Василий, Алексеевич, Андреев. Андреев тоже, да. Тупрусем ҫӑма пултӑр ӗнтӗ, чӑнах та вӑл пирӗн Кашнӑр ял тӑрӑхне хӑйӗн пахчи питӗ пысӑк ҫӗклерӗ. Шел пулин те, пирӗнпе пӗрле мал да, ну, вылякалс. Ну, ҫемьесем те ҫав пек паллӑ ҫемьесем, да. пултаруллӑ хастар ҫемьесем пура-ха пекка. Вӗсенчен пӗрин те Игнатьевсем. Эпир ӑҫта килтӗмӗр паян? Паянхи кунӑнче эпир халь Кӑшнур ял тӑрӑхӗнче Йышки ялӗнче Игнатьевӑн ҫемйине килтӗмӗр. Игнатьевӑн ҫемйи чӑнах та вӑл мӗнле калас, Йышки ялӗнче пӗртен-пӗр ҫемье те калама пулать, вӗсем мӗнле Хӑш енӗпе пӗртен пӗрре? Пӗртен пӗрре Лайӑх енӗпе, лайӑх енӗпе. Вӗсен нимле газ лайӑх енпе суйламалла, калама калама юрать. Игнатьевсен э, ҫемье хуҫи вӑл пирӗн патра Кӑшнӑр ял тӑрӑхӗнче депутатра вӑл ӗҫлет пирӗн патра. Ну вӑл пире пилмай. Халӑх тарҫи.
Халӑх халӑх тарҫи.
Чӑвашла пулӑҫать пулать. Вӑл халӑх тарҫи пулни палли. Паллӑ, чӑнах та паллӑ.
Яланхипе хутшӑнать-и, пулӑшать-и. Пӗрле ӗҫлетӗр-и? Ну, Мелигаз, Владимир Дорфимовпа пӗрле ӗҫлетпӗр, яланах ӗҫсене, ҫулсене пӗрле тӑватпӑр калатпӑр. Ҫавӑн пек, ҫавӑн пек унта тӑвас паттеп. Лампочкӑсем улмаштаратпӑр, халӑха пулӑшатпӑр, благоустройствӑпа тесен вырса заниматься ӗҫлетпӗр ӗнтӗ. Ну, кил, кил умӗнче те таса хитре, хӑй, хӑйӗн пекех, хӑй те маттур халӑх, халӑхпа та ӗҫлеме пултарать. Антонина Яковлевна та ӗнтӗ. Антонина Яковлевна ҫамрӑк маттур. Антонина Яковлевна вӑл шкулта ӗҫлет ӗнтӗ. Мӗн килнӗренпех. Вӑл мана та шкулта вӗретнӗ. Пиллӗкмӗшпе вунпӗрмӗш класран вӑл пире тӑш математикӑпа вӗретнӗ. Чӑнах та пултаруллӑ, пурҫи те пулӑшаҫҫӗ, халӑхпа пӗрле йышлӑ. Ҫемье те йышлӑ вӗсен. Питӗ кӑмӑллӑ хыпар итрӗмӗр тата. Юратупа шанчӑклӑхшӑн медаль панӑ. Игнатьевсен ҫемйине кӑҫал ҫапла вӗт-ха. Кӑҫалхи ҫул ӗнтӗ Канаш районӗпе ҫак медаль ӗнтӗ виҫӗ, виҫӗ поселение кӑна патӗҫ. Вутапуҫ поселенине патӗҫ, пӗрне Кӑшнӑру пирӗн поселенинчен пулчӗ тата Мало Пикшик поселенинчен пулӗ. Виҫӗ ҫемьене ҫемье, ҫемье э, уя ячӗпе саламларӗҫ. Чӑнах та пирӗнтен вӑл ҫав, ҫав вӑхӑтра пирӗн ял Ишке ялӗнчен Трофим Игнатьевсен ҫемйи йышӑнса илчӗ, чӑнах та. Ял тӑрӑхӗнче кун пек ҫемьесем тата пулнӑ-и? Ҫак медале тивӗҫнисем ҫирӗм пилӗк ҫул пӗрле пурӑннӑ хыҫҫӑн параҫҫӗ. Вӗсен те, получается, касӑм уже кӑҫалхи ҫул август уйӑхӗнче вӑтӑрикӗ ҫул пулать. Эп хамӑн мӗнле калас, тӑват ҫул ӗнтӗ ҫак халь пуҫлӑхра ӗҫлетӗп. Ҫак илтмен, то что ҫак пысӑк ҫак праздник ячӗпеле медаль пани илтмен. Чӑннипех те тивӗҫлӗ. Чӑннипех те тивӗҫлӗ да, да, да, да. Маттурсем каланмалла. Ну, мӗн сунатпӑр Игнатьевсене, мӗн сунар? Игнатьевсене те мӗнле калас, вӗсем ҫемье вӗсен чӑнах та пысӑк, вӗсен ачисем те пултаруллӑ те калама пулать. Хӗрес Хӗрачи те, Олеся, вӑл мӗнле калас, Шупашкарта та, тӗнчере те пурте пулӗҫ. Кинемай символ да, символ ӗнтӗ, арен прессингпа ӗҫлет. Ывӑлӗ те, ывӑлӗ Канаша ӗҫлет. Канаша вӑл халь ӗнтӗ, мӗнле калас патька ӗнтӗ, инженер пулса ӗҫлет унта вӑл электрик енӗпе пултаруллӑ вӑл мана ялтах пулӑшать ял, ял тӑрӑхӗнче пулӑшса пырать кӗҫӗн хӗрачин те халь вӗсен кӑҫал шкул пӗтерчӗ ну шутлатпӑр ӗнтӗ тоже Чӑваш Республикинче те республикӑра та пӗлеҫ пулӑшлатпӑр
Ну, ҫакӑн пек ҫемьесем ытларах пулсах та пултӑр пулсах та чир да пирӗн тӑрӑхра пулсах та чир мухтанма пулать вӗсен яланах ҫемьере сывлӑх пултӑр ӗнтӗ юрату ачисем юратчӑр и пире те пулӑшса пыччӑр Краснодар ял тӑрӑхне ну Владимир Иванович сире те ырлӑх-сывлӑх ӑнӑҫусем сунатпӑр. Тавтапуҫ, тавтапуҫ. Чипер пурӑнӑр, хӑвӑра упрӑр. Тавтапуҫ.
хисеплӗ телекуравҫӑсем, эсири мӑрсакки салака кӑлармама лава хатӑр. Чӑнахах та пӑхса савӑнатӑп Игнатьевсен ҫемйи мӗнле туслӑ пурӑнаҫҫӗ, мӗнле телейлӗ ҫак килте вӗсем. Вӗсем, паллах, виҫӗ ача пӑхса ӳстерни каларӑмӑр ӗнтӗ. Кунта паян виҫҫӗшӗ те пӗрле, пирӗнпе пӗрле. Олесьӑпа паллах эпир калаҫрӑмӑр, манӑн кӗҫӗн хӗрӗпе те паллашас килет. Мӗн ятлӑ пулатӑр-ха эсир? Эпӗ Алита ятлӑ. Халӗ эпӗ Чӑваш патшалӑх университетӗнче ют чӗлхесен факультетӗнче вӗренетӗп. Халӗ ӗнтӗ пӗрремӗш курс пӗтертӗм. Мӗнле вара суйласа илтӗр-ха ҫавна ют чӗлхесене вӗренес тесе шутларӑр? Малтанлӑха эпӗ вуннӑмӗш класра акӑлчан чӗлхи тавӑрт тӑватӑп тесе шутланӑ ӗнтӗ. Малтан эпӗ пӗлмен ӑҫта каймаллине, анчах та гаранти ӑнлӑх пулса тухрӗ. Вун пӗрмӗш класс хыҫҫӑн эпӗ Чӑваш патшалӑх университетне вӗренме кӗтӗм. Бюджетра вӗренетӗп. Апла пулсан шкул питӗ лайӑх паллӑсемпе пӗтернӗ ӗнтӗ эсир ҫапла-и? Паллах, медальпе тата хӗрлӗ аттестатпа. Бюджета йӑпӑр-япӑр вӗт-ха илмеҫҫӗ унта. Каплала япӑхрах вӗренекенсене ҫапла мар-и-ха? Балсем пӗчӗкреххисене.
Манӑн икҫӗр ҫитмӗл пӗр балл пулнӑ. Медальпе пӗрле икҫӗр саккӑрмӗш балл. Ну, мӗнле студентсем хальхи вӑхӑтра мӗнле пурӑнаҫҫӗ, мӗнле унта кӑштах стипендисене те лайӑхах параҫҫӗ пуль лайӑх вӗренетӗр пулсан? Стипенди илетпӗр.
Халӗ икӗпенди виҫҫӗр ытланчӗ.
Ага. Икӗпенди виҫҫӗр стипенди параҫҫӗ сире, лайӑх вӗренекенсене. А кӑштах вӗренсе пырайманнисем вӗсем пайтах та илеймеҫҫӗ пуль-ха? Ҫапла. Ну, манӑн сирӗнтен илтсе пӗлес килет, чӑнах та сирӗн аннӳсем питӗ маттур ҫакӑнта туслӑ пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем ҫинчен эпир паллах тӗплӗнех каласа парас тесе тӑрӑшрӑмӑр. Вӗсен хӑвӑрах пӗлетӗр медаль те илчӗҫ, ҫапла илме тивӗҫлӗ пулчӗҫ вӗсем. Ҫапла мар-и-ха? Ҫапла. Вот кӗскен каласа пар-ха ҫакӑнсенчен. Пирӗн аттепе анне яланах туслӑ пулнӑ, пӗр-пӗринпе харкашман. Халӗ ӗнтӗ ман вӗсене тӗрӗс воспитани панӑшӑн, кирлӗ чух вӗрентнӗшӗн тата хӑш-пӗр чух вӑрҫса илкеленӗшӗн тав тӑвас килет. Вӗсем чӑнах та питӗ лайӑх от тебя они. А главбузӑм питӗ тивӗҫлӗ ҫак медале илме ҫапла мар-и? Тӗрӗсех. Ну, халисӗр студент пулнӑ май Сирия, паллах, икӗ кӑна пурӑнаймастӑн ачипе анне пулӑшаҫҫӗ пулин те. Пулӑшса тӑраҫҫӗ яланах. Манӑн аслӑ пиччӗшӗпе паллашас килет-ха, тусӑмӑрсем. Аслӑ пиччӗшӗ Володя ялтине пӗлетӗп. Паллаштарса пӑрччӗ хӑвӑрӑн ҫемйипе тахашшӑн.
Эпӗ Чи аслӑ пиччӗшӗ ӗнтӗ, Вова ятлӑ. Ку ман мӑшӑрӑма Лена, ывӑлӑм Саша. Кӗҫӗнни кӗрсе тарчӗ-ха ӗнтӗ халь. Ик ача ӗнтӗ сирӗн ҫапла Питӗ кӑмӑллӑ. Эсир аслӑ пиччӗшӗ пулнӑ май чӑнахах та сире йывӑртарах та пулнӑ пуль ӗнтӗ ҫемьере. Мӗншӗн тесен сен аслисен яланах ытларах лекет тетчӗ. Ҫапла мар-и? Ну, Ӑна мӗн мероприятие каван ӗнтӗ, кама лекет? Аслине лекет те, кӗҫӗннине лекет тени. Вӑл чӑнах та ҫапла. Кӗҫӗнне те лекет. Вот манӑн ыйтса пӗлес сирен мӑшӑртан вот пӗрремӗш хут ҫакӑнта качча килтерӗн тейӗсӗр. Мӗле кӗтсе илӗҫ сире ҫакӑнта? Ну, хунямасем мӗле кӗтсе ӗҫ, хуняҫасем тейӗпӗр.
Астӑвап кунта пӗрремӗш хут килнӗ чухне мана питӗ кӑмӑллӑ кӗтсе илчӗҫ. Питӗ ӑшӑ кӑмӑллӑ питӗ килӗшрӗ. Ну, халисӗр ҫак ҫутта пурӑнатӑр, пӗрле, да, хунямасемпе пӗрле пурӑнатӑр. Вот э, ахальтен каламаҫҫӗ, лекрен калаҫҫӗ ӗнтӗ. Икӗ хӗрарӑм пӗр тӗпел хушшинче вырнаҫаймаҫҫӗ-ши? Сирӗн мӗнле? Кун пирки каласа парса парса таркашар. Ҫул кунти кӑмӑл эпир тӑрӑшатпӑр, пӗрле ӗҫлеме тӑрӑшатпӑр.
Тебе те кукулисем пӗрле пӗҫеретӗр хунямапа? Ага, пӗрле пӗҫеретпӗр, пӗрле.
Хӑвӑр шта ӗҫлетӗр-ха? Эпир Кӑшнаруси свечинче ӗҫлетӗп. Италия.
Мӗн пӗтертӗр?
Эпӗ техникум пӗтернӗ, мӗнле
Хусанта малый ҫын продукци. Кӑмӑллӑ. Володя, вот сирӗн анчах каларӑмӑрӗнче ачасемпе кунта икӗ ача хальсерен пӗтӗм ҫурт тулли ача-пӑча чупать тейӗпӗр. Аттепе аннепе вӗсемпе пӗрле пурӑнатӑр эсир. Хӑвӑр ӑҫта ӗҫлетӗр? Кунта ялта е урӑх ҫӗрте ӗҫлетӗр? Ну, халь самани ҫапла пулса тухрӗ вӗт. Халь ялсенче тытма йывӑр. Эпӗ малтанах, ну, хулара пурӑннӑ чухне эпӗ электромонтажником ӗҫленӗччӗ. Аран пӑртак Юровсен чиксе тухсан вахта мелӗпе те ҫӳреме тиврӗ мана. Вара кайран Кунта ӗҫлеме чӗнчӗҫ те, вара Канаша вырнаҫрӑм ютӑм. Халӗ, хальхи вӑхӑтра гемодиализ центрӗнче техник пулса ӗҫлетӗп. Тӑваттӑмӗш ҫул. Ӗҫ килӗшет? Ӗҫ килӗшет. Килӗшет.
Халь отпускра.
Вот сирӗнче пӑхатӑп та сана та чун савӑнать. Вот айтӑр-ха асилер ачалӑха эсир виҫҫӗн пӗрле. Ну, хӑшӗ каласа пама пултарать сирӗн? Ой, Вова, складны молоковоспа атте калаша илсе ҫӳретчӗ. Унӑн пекки пайтах. Пӗри ҫакӑна ял вӗҫӗнче ферма ҫитерӗ. Ара, ирхинен те вот машинпа янашкине канчӗ, ун чухне кунӗ кашни килте машин пулман. Вара ярӑнмалла кайса килеттӗм ҫаттипе кава кил чух мана хӑвачӗ килнӗче. Пӗринче, атя канаша терӗ те, атя карӑмӑр. Вара килти япаласемпе, ун чухне хура япаласемпе карта кайса килнӗ. Анне ҫухатнӑ кун ун чухне хальхи пек телефонсӑр трубка Аттен ӗнтӗ ҫав пекех кайса килтӗмӗр. Унта ӗҫлеттӗм ӑшшине. Интереслӗ пулнӑ. Мана ҫитсенех, о, Вовочка килнӗ тесе ӑнта сыркӑмне натра кӗтсе илчӗ ӗнтӗ. Каран Кунта тухсан довольно илсе кӗрсе тухатчӗ, мороженое илсе паратчӗ. Ӗҫ ачана сав нормаль киле пулнӑ. Алла пӗтӗм савӑнӑҫа плащавна асра юлнӑ сирен. Унта пӗрле машинпа чупни, мороженое симсе ҫитерни ҫапла мар-и-ха? Ҫакӑ вара в молоко руль умне те пӗр ҫамолоко ҫине ваннӑ пулнӑ. И вообще, пире виҫсӑмӑра та, вот эти виҫҫӗм образование, пире виҫсӑмӑра та роддомран молокот пачӗнӗ. А, ҫапла-и?
Ой, ой, курадри тусӑмӑрсем апла пулсассӑн сирӗн ятпа халь сирен аҫупа Нина